hnam timi hi a um lo tiah kan ti tikah mi tampi nih cun ziah Baibal ta chung zong a um ko ṭung an ti. Le Baibal ta chung zong um ko ṭung an ti tikah hin a si khe cu teh ti awk hin um. Asinain hnam hi a leh tuah in zeidah a si ti kha biatak te ruah hau mi si. Inn dam kong hi an chim langmang tak sewin sa mu. mu ka ngei ngai ve caah nam kong hi tampi nam nih a tuah timi hi ka hmuh ka tonmi hna an tampi i hlan lio chan cu nan thei i kan pale chan ah an paw a fah tuk tikah khan An rak a sik balmi pa, an rak a sik balmi nu, hiti an zoh i an mit aa rem deuh lomi an vapa pa kha amah nih a ka tuah ti phun khan rak ti sile cucu hnam ti khin puh a rak si. I a bikin Laimi nih kala rim hi tam mei kan ruah dih hna. Sakulum ee. cu kala hmanh ahcun a mui chia nawnmi a khamul sau nawnmi a mitlaangmul sa nawnmi a mit a kuak nawnmi si lebang ahcun kan zohnak bang hi kan ṭih le kan ṭih cangkaan in hnam ngei dipin kan tuah zol hna cu vazomanu ṭhatein kanmah laimi pawl nih hin taluk pawl hi zeitik hmanh ah hnam ngei kan hmu kan hmu bal hna lo taluk khi nangmah kan hmu bal hna lo cu khati khin um ve kan kan thinur ra kho mu i cu caah hi kong hi cu kei cu paya dam um timi hi cu ka lehkhan lo bak mi si pakhat kan chim man hna lai falam ah sibawi kan rak tuan lio ah hin Pakhat nu cu a mor ciammam i Sidama nih siin chung lila hmanh ah khan phunphun an van tuah lengmang tuah ko seh kan ti. Sile zongin hnatchatiah kan thlop ve ṭhiamṭhiam. Asinain an ti kho leh lo. A ruang cu mah minu kha taktak te cun Mirang holh cun schizophrenia timi zawtnak nei. Schizophrenia timi zawtnak cu thluak kal sualmi ka si. Zeiruang dah kal sual a duhmi a khen lo caah maw, a tlangval han an um khawh lo caah maw, an i ṭhen caah maw, asicun thil a cawk duhmi pawl kha a nu le pa nih an cawkpiak khawh lo caah maw, si-ang kai duhmi ca vai ah kai khawh lomi maw, cathiam duh tuk nain ca a cawng ko bu ah a cawn vai ah a thiam khawh lo caah maw, ka bantuk an thluak a tu i a chuak mi si cu schizophrenia ti mi hmana cu a dot tampi um hypophrenic ti mi um a niam deuh mi a chet tiah phunphun chim mi mu vaizana hil khaw lo um hei ti bantuk kha ti phun khan an um thinphang bantuk ti bantuk an um mah a van changtu ah hin Catatonic schizophrenia timi cu catatonic schizophrenia timi tu cu khen a tlik hna an tli. An dawi hna, thingpar hna an kai. Za cheukhat cu nam le na pawng i mi pa kha nam tin chun ti bantuk te hna pawl theih hna kha an hna nih a theih. An hna an order an theih peng cu. Mah cu vatuah, kha cu vatuah uktu an ngei peng cu. Uktu an ngeihmi nih khan anmah uktu nih a fial ning bantuk an tuah cu ahcun mi cheu cu ruah lopi hna an chunh hna le an chi ko an pawngkam mi hna kha cu bantuk tiang khan um khawhmi a si a cheukhat cu kha pin va duah ti bantuk hna awl awn the duah tak ti bantuk khan um i cucaah cun khakha a sin hna kha tihnung ngaimi a si mah a sin a chung a kai sin paranoid schizophrenia ti paranoid timi an van phak cu amah kha lung a cawlcang ti lo um it ko adu le ek zong ei ko adu le thing zong ei ko hnawm tam zong ei ko saram bantuk bak kan um cang ni lo phuan lo nan um cang le ek nan na che eka nan ek nan na che an chu nan na che ma ka pong chun um ko khite bantuk hen barno state am pha tu um min tampi i chu ta chun nam kong hi chu lai mi ne kan ro lo atha ve ya thluak ruahnak he aa pehtlaimi si ti kha kan theih pengmi a si. I nuak tete tampi kan hmuh theo hna, caan caan hnuh dawh hna, vei hna, phunphun ah a dongnak cun nam le tua cu kan ti ko bu zong ah nam rak si lo. Si kan pek hna i dam min tampi, kan tu kan dam min tampi. A bikin mah bantuk a type tampi bantuk schizophrenia schizophrenia lawng si lo. Donnak tampi a niam cem kan sim history a te hna in anxiety neurosis te bantuk hna khan tikhin phunphun khan a dawtkek then si ve i hei ruat hmanh Khrihfami kan si caah Evi le Adam nih a kan sermi kan si tikah ahodah nam ngei le ahodah nam ngei ai lo ruat hmanh Evi le Adam cung chuakmi kan si cu Khrihfa kan si cu cucaah khiti kan tuah tik hna ah khan mi dawhdawh nga te hna zong kha social outcast tu a dawh lo cang cu ruat hmanh Pasal ṭha ṭha pat dawhdawh hna, cucu nam ngei kan ti i pakhat a ti ahcun mi bia timi cu a ti puang duh ngai ko. An va ti, a selo bak mi hna kha nam ngei kan ciah hna i a cheukhat cu an i dawh a tuk caah tlangval nungak te a dawh ngaimi hna kha tlangval pakhat pa nih se nungak pa nih a ei uar hnga uar ve tuk lo cu mah kha a molh cang a molh tikah aa molh chih i mah mipa nih bantuk khin a chim a reh kha cucu mipa lam kha lakhan ṭhangchia cang caah minu lam kalak ah thangchia cawk cun khrihfa mi kan si avid adam chungchuak kan si avid adam chungchuak mi vialte khan khuachia ko wang hai an rak vei le fan hrin ti kan thei lu cuta colo ma khu bantuk cu cu bantuk khuachia ko wang hai an umi fan hrin mi myo nu um na sa phun dang sang ha i cu ta ma cu ro so hrim hrim la u khu vei a lai mi vialte hi atam de cu man thuru nak chu mi hi thuak atom de chuak mi si ruahnak a tlawm kan hruh deuh lio chuak mi si mirang zong ah balta song rak tir lio an ruk an rak hruh deuh lio ve caan se le cha kha ka fak in ruat na hlau si um lo um hrim lo te te tampi caan ngei se le kan chim te na nga mo tampi ka ton mium ko chu chu to inak ten tan se lo nam chum lo ti pom bak ko
Kan i lawm tuk. Uh, kei tu cu uh, bihal ding bihal tu si caah khan dir buin kan dir lengmang ko lai e poi lo. Uh, a pali nak ah ramdang ah hin laimi nih uh, human rights timi uh, tolbo tolbo damlonak an ti ko lai cu mah hi uh, kan ngei ngaingai hi hi zei ruang bika dah asi hnga zeitin dah kan i kham kho lai dam kho taktak asa lo ti an chimmi hi ta ahman maw timi ka se na lawm
Atu i an van chimmi hi a herh ngaingaimi a si. Human rights timi cu tawlbo tiah tu khan an van ti ko i tawlbo ti khawh zong si ve. AP cu an tawl khan a bomi chuak taktak caah mu a bomi chuak taktak i cucu Kawl nih khin cun leikhawng an ti. Leikhawng timi cu chung chep cu a chungah a um ko nakhan atan ta rut aliang van chu sin ma kha chung sem lu bi kan hmu chu ban to tol chung mi abo mi ping tri tri ning tang la por mi kha leng avan chu tiga khan ma kha kol ni lei khong ti mi si asa kan ni lai le jun lei khong ti au du la ti au kan mang du la ti au kan mang ta ta lei khong ti si ima khe khi nan ma ram nang chuak long sero lai dang rim tam tu lai dang tam mai te ai bi bikin te da si ti si chun habit zong aa tel cu kan rian ṭuan ding zong aa tel a dir dir bu peng in rian ṭuan mi cu um fawi ngai te cun muk o tum peng mi si cun um fawi ngai te mu thil rung ri choi peng mi kan si um fawi ngai te cun zumput kal tikah ti hmang lo mi si cu um chuak ngai te cu ca ce tu hi America nih kan rak phak tikah nan zunput hi ti hmang ti a hmang lo mi na tam ro te ko rua spray timi khi um sasai lo hi Kawlram ahcun spray ti in tha deuh ahcun kan hman dih tikah spray khin kan to ṭol si tikah khan vei ah vei peng. Hi ti van hnor peng tikah khan a dong ahcun ve exercise tu bantuk exercise kan tu kan ban ngan tuk pung si maka tri puar mang ve cho cuca cun maka kha ra ring te mu lo na ti ti jum phut nan kal tikah ti mang peng u lo an kham bak ko lai

kham kho si ko timi kha mu cun pakhat dam dam timi cu ani kha a chuah hnu ah cun dam thar ngai te kan ngei hnu dam fawi ngai te metap cheukhat cu rubbering an ti ma kan re hna i hrim an piak hna a cheukhat cu a chung ah pong han sin chun hna phenol tan an chun hna i a dam tiun to sanan ma a puan than sin hna nok i thami cu operation to tha ko operation to zong har lo mi tam tuk kan to ko nan to na kan dam thai ko apuang thai mi zong um ve sai apuang thai mi zong to than dam ko lai ma khai ko okay
na lom tuk pali lempa chang tu bihal nak cu da si ti sia chon kanma lai mi ni malama nun ilak hi umpa theu hi hi stress ruanga kan ting ha mo

pei ah ruak tampi um. Pakhat cu zet a si ti si cun thluak a hmaan lomi sam a si lo ti kha thluak a hmaan lomi um man si. Cu thluak hmaan lomi cu hi choka te zong um kho. Cun van ti hnu ah siang kai hnu zong chuak kho. Va ngeih hnu zong ah chuak kho. Nu piṭhit hnu zong chuak kho. Mah kha bantuk kha in lungtlin lonak lung nih a rem khawh lomi a tuar khawh lomi in khawh lomi um tikah khan society mi hi chuak mang theo le ai pi cu tui stress nan van ti mi ha khan a pet lai dih cu stress cu amna bia lunghman lo a si ti lo stress ngei tu hi cu a lunghman ko mi mi pakhat kha rin a tuannak ka ma lungre the ma a va pa kong ah ma lungre the ma a nupi kong ah ma lungre the ma a fa kongah maw a lungrethei maw a manager pa kongah maw khi bantuk phunphun ruangah mah kha kha lungretheihnak a tuar tikah hin caan khat ah luak lak hruak bi khan ka thi ṭha deuh timi ruahnak an van ngeih sual i cu an ngeih sual caan thengmang te ah an ve ahcun control tuah man cun mah te hri hna an awk ti bantuk nam hna na chun ti bantuk si hna ning ti bantuk kha maka a chuak mi si i cu ca cun tu hi laimi lawng salo japan labang ah cun susai atam ning vale chung japan atam cheman ti aruang cun ram hun cho tuk tika an ram a hung cho mi ning khan hoi le hoi pol tlun len ning ten atlong kho leng kho do mi cun rian tuan da rian ni atei deuh tuk mi hna minung hiti chuak ni bantuk sin sining ti high ambition tinnak ngan ngan mi ma kha van ngei i ma kha a tlam tlin lo tikah khan lung sifa kan ka thi tha deuh ti i kati khan ama te in susai atu mi hi japan ha chan tam tun ti i kan ma lai mi zong ah cun ma kha um ho ve mi a si i cu ca cun ren kan tuan tik zong ah ma hi vala nih kanupi hi jama hi Ziah hmaan deuh ti si cu hmakat te ah thekhiar to col ding. Cacun nupi zong nih vapa kha ziam hai vei deuh ṭung lo tiah um tu zoh sin che chin thekhiar to ding kan fa zong kha ṭha tein thekhiar to col ding kha maka a rak pi tu pi tukmi si. Ei pi cu lungretheihnak a san tikah hin a met tein maw a si lo si cun myo zu in maw hi a mol deuh miphun hna mu lung hmaan deuh lo miphun hna a se lo mi hna kha cu ṭha tein hnemhnak le mu a bawmhnak counseling tha te tuah piak peng kha a bipi an rian ne teimi hna sin rian zong kha dinter ko ding nuam tiam ter ding makha rak bipi thung cu tan family chung nan nuam bakha family tha ten nuam chan bak nan tu lai mu ma hai pe tan ka van sim si cun vale chung kan nun chung a bi tuk mi chan pani um chan pakhat cu rol kan ei liu ase Caan pakhat cu ih lio a si. Cucaah cun rawl kan ei lio ahhin rawl hi kan ngeih tawk te a ṭha cem ei khawh kan zuam hna la. Cu kan ei tik zongah cun innchungkhar tlamtling te ṭhut in ei kan i zuam hna lai. Cu kan ei tik zongah duhsah tein zingkhan te kan ei hna lai.

Rawl na nei lio ah ka fam ahcun um ahcun lungwah ti hlah. Na fapa zeitluk a sual ah, na fanu zeitluk a sual ah, lungwah rawl ei lio ahcun cawnpiak hlah. Rawl nuam tein na nei hna lai. A dih ko in cawnpiak herhmi cu titan tein au hna la cawnpiak hna. Mah kai pi tukmi si mu. Nu le va thawh te kan ei hna. Herh ahcun a tan caan her kan nu teu law atu pa hna ca sa zong pe pa hna ca ke lin lin nu hi chan chan cun chale ri hna kala kha kan nu ko tua ti kai ko thar ko ta salome satin te dong ai ke lin lin nu ha satin te vanai tua ka di ve foxing kai so le kai pek ko a chan chan ku kut theng manan ke pek hi ku kut hi kan dot tuk mi si kan dot nak kut si kai ti kai pek ko na salome ke ban tu pung san khin ne tu na lai lai mi her lo pining za kan mong cho her lo pining za kan mong na la ma kha

ning dah ning solo cu cuti kan um si cun kan rawh lei kha ṭha tein a tluang kan an do a pahnihnak ah i lio caan ah i lio caan cu an pi tuk hringhran mi si zei ruangah kan kan theih kan tabannak vialte kha kan i din caan si cu kan kan i lio caan ah hin mit ku vuai te mit ku tho te ding i her caah i lai zei tik a si lo Ilai hi te ma si lo. Nan fa nan nau ilai hi tak cawn piak hna lo. Nan i pha lam chim hau ti lo. Zeta tu cun kan ni lai le cun i pha do te tuo lo. Ui ma saram te i zuam san ting tha te tuo lo. Khiang tong tha ta kan cawn piak hna. Nan ni chim hau ti lo. Zurang nan i pha cu kata hi tu American ka pha nan i pha kata di hi dongkhat tang tum pakan men nan lo hi o. Pathian ni do ve per i it mi kha dongkhat a van an chiah hna hi yetluk nan an that yetluk na pathian ai lian ngan salo mei cu ca cun nuhnak bia lunglawmhnak bia kha i chan tung tung chi mo lo mit ku vuai te mang tha de man di nan it na la cu cu pi tuk mi se mo pi tuk mi se kha tu chu kan pe chi ve se lom tuk